Um, then before and, and that... ame sia ame va agbe teƒe ava la dzi ŋkɔ nye nye edem ne va mɔ dzi dzagbagba ne na subscribe mexɔse be la mesia le asi wɛ mexɔse be nu yiwo mele fafia mele egɔme se eye mele de tsɔ le me nam akpedada ne yina nye ƒe subscribers wɛ akpedada ne yina ame yiwo le video ma ele veve ɖe be enya na keke ta Eee, nyemekpɔ opportunity ne masrɔ̃e o. Nyemekpɔe fo ne wòatsi nam, ne wòafiam o. Ta hemawo ɖi YouTube va na mɔ, mɔnu mí nɛ. Mena ne míaze hena agbea ƒe tutu ɖo, agbea ƒe ŋgɔgbeɖeɖe. Ok. Ŋtsɔ mewɔ video ɖe tso eh, GMO ŋu. Ale be eh, eƒe ŋkeke tɔgbe, magblɔ be alo matsɔe be ŋkeke enea gbe. Ya mekpɔ be mía dada nye Dr. Mumbi le Kenya. Ewɔ video tso GMO ŋu yi nye be agbledelawo le South Africa be kpɔ menye woawo dede o eh, sɔlime ha, eh, habɔbɔ ɖewe kple union ɖewe wova wɔ susu be GMO edze be ne yewoa no tasi haɖe be GMO na be ele nugble le yewo ŋu. Ebe Bill Gates kple srɔ̃ kple Agra yu eh, company ma be yewo le nuɖuɖu agbe agbledelawo ƒe kpeɖeŋu na agbledelawo ɖe wole policy ɖe wɔ yi policy a nye kpli woma dɔ mía dzi o abe ale megblɔe tsɔ policy Bill Gates kpetɔ le wɔ ɖe ma dɔ mía dzi o alo míabe agric department wole wɔwɔ ɖe made mía dzi o. Ele kɔƒe me le teƒe ɖe me ɖe kuku ŋtsɔ menɔnu gblɔ a menɔnu ƒo ale be mefia nu gblɔ be ne míva xɔ GM ɖe o ekuɔ mate ŋu aƒe o. Vɔ wokɔ policy ɖe kɔ le vava alo wokɔ law ɖe kɔ le vava kple susu be yewoa criminalize míaƒe dzɔdzɔme ƒe ku yi mi le ƒaƒa. Ekɔ kpɔɖeŋu kɔ na mi be le Ghana me la, wokɔ agbeli ɖe wokɔ va agbeli ti yiwo mi ƒe mi doɔ yi ga nana nuɖuɖu mi mi ɖuɔ ɖe wokɔ agbeli ƒe ku ɖe wokɔ va yi wɔe be mi ameyibɔwo alo mi eŋɛ dukɔwo ɖe mi va trɔ zu kluvi na yevuwo dze be mi aƒle agbeli ƒe ku a ƒe mi aƒa mia nɔviwɔe enya sue le asi nye me di be ma gblɔ na wɔ nye be ne mi me tso wo ɖe. Mebe, ne mímetso ɖe, míava zu kluvi na yevuwo. Fifi la internet ye xɔ agbeɛ na mí. Woƒe mobile phone ye xɔ agbe le asiwɛ. Yi wɔe be nuka? Ne efɔ ne womekpɔ woƒe mobile phone efia be wome wome le agbe o. Ne efɔ ne womeyi ɖe woƒe laptop efia be wome le agbe o. Fifia wole naɖe yɔ be technology. Wole naɖe yɔ be digital marketing. Nɔvi lɔlɔ, Míaƒe agbee ɖe menye internet me o le. Enye mate ŋu atsi nye ƒe mobile phone, nye ƒe laptop mate ŋu atsi kɔsiɖa ɖeka faa. Mate ŋu atsi vɔ ate ŋu awɔea? Mage ɖe nyaa me. Wole law ɖe tsɔ va be law ɖe nu yi wodi be yewoawɔ kple law me eya nye be ee, eh, woapas Lɔ yi awɔe be Bill Gates ƒe ku alo Agra ƒe kuɔ ɖe, eya koe anye eku yi agbledelawo anɔ ƒaƒa. Ebe yewoa criminalize míaƒe nuka? Míaƒe natural seed yiwo mí ƒana, akutu ƒe ku yiwo mí ƒana, ebli yiwo mí ƒana, aɖiba ƒe ku yiwo mí ƒana natural ɖe. Wobe ne ade agble ya nakɔ natural ƒe ku ma kɔ da agble ɖe. Wo a léo ko va yi tu ese a lé wɛ. Eya wo kɔ le vava le South Africa. Eya wo le didi be ne wa do mia dɔme. Ne o va nye be wo va legalize eh, GMO le Ghana. Ne o nye be wo va legalize GMO le Togo me le agbe ma me mia nɔ ema. Mia va zu. Mia va zu. Nubialawe. Ami mete ŋu le ku le tɔ me o. Etukpe kura tsɛ mete ŋu le ewɔ o. Etuwo ŋutɔ mete ŋu le ewɔ o. Woagava xɔ nuɖuɖu le mía si. Nɔvi lɔlɔ, ne nàtrɔ bia ɖokuiwò be míle ŋgɔgbe yia alo míle megbe va? Eya ta megblɔ be míaƒe politicianwo ɖe ega ya woakɔ able woawo nu. Off shore account anɔ wo si. Vɔ nye mele tsitsi na be ɖe it will not help. Ne ekpɔ nɔviwo ɖe le GM ƒe agbledede me le egblɔ be tsi ne be me me me me mele kpekpeɖeŋu na mí o. Megblɔe be akpɔ ga ba vɔ ne ekpɔ ga vɔ ɖe dɔléle ya na dukɔmeviwo. Enyae megblɔ nu yi ta mekɔ video ya kɔ le mɔ dzi va eya nye be mate gbe de edzi be GMO ele nu gblẽ le mía ŋu. GMO aɖe ele nu gblẽ le mía ŋu. Nyateƒe ɖekae GMO ele nu gblẽ le mía ŋu. Ne ame ge ɖe mɔ me, wòakpɔe be agbe li wokɔ va Ghana me ɖe ne eɖo to Dɔkta Mumbi ƒe video ɖe. Woƒe agbe lia wogblẽ kaba nyateƒe si gbe dzi eme ƒe nuɖuɖuawo le ema. Woanya kpɔ vɔ womate ŋu alé be na wo kɔ da ɖi o. They are not natural that they cannot resist the natural environment. Va yi ƒle GMO ƒe tomatosi ne nàkɔ da ɖɛ. Ne wò ŋutɔ nàva yi gbe woƒe tomatosi le agble me alo woƒe ʒardɛn me ne nàkɔ va da ɖi nàkpɔ be ke agble gbã. Agble, agbeli, agbedi ƒe agble yi wode ɖɛ. Wobe si gbe agbelia, wole gbegblẽ. Wolololo tolotoloto. Wodzani le ŋkume. Vɔ nyateƒe nye be akpe ɖe mía ŋua? Biabia ma. Megblɔe be míaƒe xɔmegbewoe ɖe míate ŋu akpɔ nuɖuɖu le fi ma nɔ ɖuɖu. Ne eƒa bli ɖe, eblia tsi na wo le fi ma. Mina ɖe ne míaxɔ aƒenuwo de te. Ne megakɔ agbalẽ manyamanya ma ɖe kɔ va fia mí be yewo nya agbalẽ ŋu mí o. Etegble, enyemedea etegble, ebligble, aɖibabagble, kokogble, kokogble. Menya nu sia nu le koko ŋu tso ɖevime kaka kaka mava yi mava yi nes koko kuɔ ɖe menye kaka kaka kaka mava yi dzra koko kuɔ axɔ ga ɖe kotoku me. Mɔligble ƒete mi de. Nɔvinyɔe, dagbe ya mele biabia le mɔ dzi. Nyemaƒo nu sugbɔ, fifia nyewo video mawɔ 10 minutes ko mekpa, 10 minutes ko mekpa. Dzagbagba na ma video na subscribe vɔ ne na ma video kpla me ɖe. Ne miakpɔ be leke miawɔ atu miaƒe ŋgɔgbe, leke miawɔ atsi le agbea me. Ele veve ɖe. Dɔkta Mumbi ɖe eƒe channel kpe wutɔ nye. Vɔ yi dzi dzɔ me nye be ɖe me wɔ nyewo video ya ƒo nu tso ŋu aƒe okɔ tɔ kɔ va ya ta me ga trɔ nya kɔ va be ma va te gbe ɖe dzi. Ebe law yi wo be yi wa pass de they want to criminalize our natural seed. Game mi ava nɔ ku ƒle le wo gbɔ. Ne yi nye agriculture agriculture officer le Ghana de alo le Togo me de gbugbɔ yi do ku yo me. Na bia wo ɖokuiwo se be ɖe ele mía wu gbe alo ne ɖe didi be mi wòanyo na mi. Ewu ame yibɔ gblɔ me le. Ewu evitɔ evinɔ gblɔ me le. Dagbe la me le didi na ame sia ame le mɔ dzi. Nye ma ƒo nu sugbɔ o. Enya sɔe le asi nye ma. Be wodi be yewoa control míaƒe nuɖuɖu. Yewo Bill Gates kple srɔ̃ kple Yewo susuawo mawo ɖe. Wodi be yewoa control nu yi mi duna kple nu. Ta aɖiba ku yi na do aɖiba vɔ eku anɔ miemie kaka na ga trɔ yi le ɣleti ɖewo megbe ko aɖiba ga tse na wɔ ɖe. Wobe ne ga ƒa kuma ɖe. They want to criminalize you. Wa wɔ abe ne eƒa dzɔdzɔme ku eƒa natural ma ɖe wa le wokɔ va yi tu.

mebia ɖa gbe na ame sia ame le mɔ dzi. Ɖe melɔ̃ banku, akple kple atadi ɖe me nyemekɔ fia o, edeɖetsi nyemekɔ fia o. Ya wòva nye be gbe ɖeka ya woava tum be edekua mi ƒa edekua ɖe ekua megate ŋu le nyɔnyɔ o. Metsi na mi. Ne eƒa kua ɖe ekua matse o. Matɔ manɔ agbe kura tse aƒe ava tsi ava tse na wɔ o. Woate ŋu atrɔ ayi GMO ƒe ebli yi mi ƒana ɖe. Ne ame va yi ƒle bli kua le wo gbɔ ɖe, ne eƒe ɖe you to not yield. Eya gblɔ me le. Nɔvi lɔlɔ̃we, mebia dagbe na ame sia ame. Nenyo nenyoa ta ko menɔ mɔ dzi va. Nenyo nenyo ɖe ya ta ko menɔ mɔ dzi va. Nyasɔ yi le asi dzi medzi va kɔ na wɔ egbe ma. Nɔvi lɔlɔ̃we, mianɔ ka me?